Tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai nei ki tēnei o ngā hōtaka a Konia i kōrero, ā, nā ki koutou rā e mātakitaki mai ana ki runga i a Pukamata i tēnei a Pāpā o Mataora, ā, ko au, ko au tēnei a Te Aorangi Dillon e me i kau atu ki koutou katoa. Ā, nā reira kei te kite koutou, ko wai kei taku taa, Ae rā e te whānau ko taku iramutu tēnei te mokopuna tuatahi o David rāua ko Irene Mako ana ko wai ia ko wai atu ko Harina Rūpāpera. Uh, nā reira, e Harina, ka tuku te rākau ki koe, ā, ki te whakamoa atu ki te katoa, ki te marea e whakarongo mai nei, e mātakitaki mai nei hoki, ā, ko wai koe, nō hea koe, aua āhuatanga katoa kei a koe te wā, babe. Ā, āe o ki runga, āe o ki raro, āe o ki roto, āe o ki waho, rire rire hau, āe mārire, ā, tēnā tātou i te whānau. Ko Harina Rinaharu Pāpera tōku ingoa, ā, āe, wau te irāmutu a a Te Aorangi, ā, te, enga, engari he rite anō au ki te pōtiki o, o um, te reanga rā, ahakoa koe te tuakana o te, te reanga mokopuna. Ā, āhua nei. Um, ai. Koe te, te huanga a, a Renee rāua ko, a Renee Wright rāua ko Aaron Drew Pāpera, āna ko Rāwiri Wright tōku pāpara. Um, he uri au, uh, no, ai, no Taranaki, Taranaki Maunga, um, huri huri noa, um, he hononga ki ngā whānau uh, o Rupapera, o Kātene, Shelford, Robinson. Um, ai huri noa i te maunga, engari e, e tahu tahu e kāna o uh, wā mātou ahi ki roto o ngā rua inerangi, uh, ki Ngāti Tū, Hononga anō ōku ki ngā whānau maha, mako, o Mahuru, āe, anō kei te kā rawa ngā ahi ki roto o Ngārua Inerangi. Anei piringa anō ōku ki Ngāti Ruanui, ki Taranaki tūturu, ki roto o Pariaka, me, me, ko ngā hononga o ngā, o te whānau Kātene ka huri anō ki te taha raki, ana ka haere anō ki Ngāti Tama, ana, piki ake ki ngā whānau o te hekenga, mai i Kāwhia ki Te Tauihu, ā, ki tō Rangatira hoki. Ā, engari, ko, ko tēnei au e noho ana ki Te Arawa, ki ōku whakapapa, ā, ā, maha ki roto nei, ā, kei konei au e mahi ana, e tahū ana, ā, e kā ana. Ana, he piringa anō hoki ōku, ā, ki Tainui, ā, ki Te Tai Tokerau, ki Ngāpuhi, Me whiti kaupeka tuwharetoa.
Ana, tika tau, tika tau. Ana reira e mihi ana ki koe babe, uh, mo te whai wā ki te noo tai ki a au, otira ki tātou katoa i tēnei o ngā rā. Ana, e he ana, ki te whakahoki a māua a whakaaro ki te wā i tau mai ngā parawa ā, ki runga i ngā takutai o Ngāti Tū, o Ngāti Hāwa hoki, ā, ki konei, ki roto i te rohe o Ngārue Inerangi. Ā, nā reira i te whānau e whakarongo mai nei, āe, i, i tau mai ētahi o ēnei taonga ki runga i a mātou o Ngārue Inerangi, ā, nā, i reira a Harina mō te nuinga o taua kaupapa, Ā, nā, kua whai tonu ia i aua taonga, me kī, ā, puta noa i te motu nei. Ā, nā reira, Harina, pēhea taua mahi ki a koe? Pēhea taua kaupapa i te tīma, taua kaupapa tīmatanga, ā, ki koe? He aha ō mahi, aua āhuatanga katoa? Oh, um,
ai, well, me mihi ka tika ki, ki taiao, um, Ki ō tātou mātua tūpuna anō hoki i whai wāhi ahau, o tātou, ki tēnei ao tūturu kua hau mai ki a tātou. Ā, i te wā i tae mai ngā parāoa ki roto o Taranaki, i runga tōku whānau i tētahi kaipuke i te whakawhiti i te Moana nui ā Kiwa, ā, mai i, ā, Fiji, so i Whītī mātou. Ā, nā, i te taenga mai ki Tāmaki Makaurau ko te Kōrero tuatahi runga i ngā pāpāho Kua tau ētahi parāoa ki runga i ki tātahi ki roto o Ngārua Inerangi Nā reira, koira te tīmatanga o tēnei hīkoi I te i te tahi o Haratua i whānau mai tētahi o aku irāmutu ko um, tōroa te aio rokiroki, um, he mahutonga, he mahutonga ia, he chisenal. Mm. Ana, i, ro, i oku whakaaro ia, i te hoki, you know, i koira taku haerenga tuatahi ki te mihi ki a rāua ko tōna māma, ko te uinga. Uh, nā, re, nā reira taku, tīmata taku akate, uh, kake ki roto te arawa, nā te mea i, te, i taranaki tonu au e noho ana i taua wā, uh, ka tae atu ki te whare o te whānau mahutonga, Ana, ā, i te, i te hiahia rāua ko Te Uinga a Toroa rāua ko Te Uinga te hoki ki Pariaka, nā reira, ā, koira te mea i whakarite i au te hoki ki Taranaki, nā te mea pono mārika, kāri tino mārama ki te, te tino kawa atua i roto i ēnei mahi i taua wā. Nā reira i hoki atu mātou ki roto o Taranaki, ā, anā, mai reira i whai wāhi au tae ki Māia, ā, ki Ōkaiawa, anā, ā, i te rā whai atu i tae atu ki tātahi. Nā reira i tīmata te wheako i taua wā, Nā reira, ā, kāre i tua atu i taku irāmutu. Ko Toroa, koia te mea i akiaki i tōku ngākau ki te hoki ki Taranaki i te wā e tika ana. Ā, i tae ki tātahi, ana, kāre au i mōhio, nā te mea, kāre, kāre i a mātou ngā tohorā me ngā parāoa i roto i ā mātou kōrero tuku iho Waiata me tērā momo āhua ki roto o Taranaki ki tōku mōhio. Tērā pea e mōhio ana wētahi atu ki tētahi atu āhua. Kāre au i mōhio i kā tātou, i te āhengari i mōhio au i reira ki ōku whānau, pērā i a koe me koutou e kawea ai i ngā tikanga i taua wā. I tīmata ahau ki te Ā, i hīkaka rawa ahau. Ā, ana he tangata rata katoa au ki, ki ngā mahi tapahi, ā, i mahi au ki te whare patu mīti, he tino wāhi tērā ki roto o Arakamu, ā, me mihi ka, ka tika ki tērā wheako. Ā, nā reira i tae ki, ki tātahi, ana, ko te āhua o ngā tikanga, te āhua o ngā, te kawe o ngā mahi, ko, Ko Papa Hōri Parata me tōna rōpū, ā, ko rātou ngā kaitiaki o tēnei momo mahi, te mahi, te hauhake, ngā kawa me ngā tikanga, taiao, ā, mātua tūpuna. Ana, ko Papa Hōri Parata, ko ia hoki tētahi i whakahaungia i whakarauora i ēnei mahi āhuatanga mō tātou i tēnei rā. Nā te mea he mahi tūpuna te hauhake i mua i te mahi patu tohorā me te patu wēra. He rerekē anō tērā? Āe. Nā reira, I waimarie tātou i a rātou, nā, ka kore e mutu ngā mihi ki a rātou. I tae mai nā Ngāti Wai, Ngāti Hine, ā, me ētahi atu wāhi o te motu, ngā tāngata e mahi ana ki tōna taha. Ā, anei tīmata ahau ki te mahi kukume, ko tērā tētahi mahi, ā, ana, i whai wāhi au ki te, ki wētahi atu momo āhua, ana, ka noho au hei kaitapahi i tēnei wā. Engari, ā, pono, pono rawa, ko te āhua o tērā ao kua hau mai ki, te, ki tēnei, um, ko tōku, e pono ana au, ko tōku whakaohonga tērā. Ana, uh, e whakapono ana au i whānau mai au ki tēnei reanga, ki tēnei ao, um, ko rātou anō tētahi o tino take o te wā. Um, ai.
Āna. Ā, nā reira, he maha o mātou i tae atu ā, ki reira, anā, ā, i kite mātou i tētahi āhuatanga hou i puta mai i Puawai ki waenganui i a mātou katoa, ā, me te kaha hoki o te whanaungatanga, ā, ki waenganui i a mātou i tae atu ki tātai, ā, ki te ako i tēnei, oh, ehara i te mea ki te ako, engari ki te whakarauora, nei, ko tērā te kupu, um, i tēnei uh, momo kawa atua. Tērā tō kī, ne? He kawa atua right. tēnei? Right. Ne? Uh, nā, kua kite mātou uh, o te kāinga nei, uh, ia, i tētahi puawaitanga ki waenganui i a mātou. Ā, i kite mātou i ngā tāne e mahi ana i ēnei momo mahi, ana he pai tērā mō te hinengaro, he pai hoki mō te tinana. I kite koe hoki i taua āhuatanga?
Āe. Um, o, mōku ake, āe, nā te mea i mārama au ki te noho tāmi me te noho aupēhi wai i raro i te tāmi wairua me te tāmi oranga i roto i ngā kōwhiringa oranga me ngā āhuatanga o te ao kore aho matua me tērā momo. Nā reira, kei te mārama ahau ki tērā momo ao, ana, i hoki au ki tōku maunga kia ora anō au, i mua i tērā, nā reira e mārama ana au ko tētahi momo oranga tonutanga me tētahi kawa atua he tapu, ā, kei te maunga tītohea tērā. Ana, nā reira te taki i Taranaki kē ahau, ā, engari e pono tonu ana au ko tērā te rerenga o tōku, ā, oranga, you know, tērā momo kawe. Ā, ana, āe, ā, ki tōku whakaaro kua whakaoho, whakaohiti, ā, whakahikaka ēnei parāoa i a tātou ki roto o Ngārua Inerangi, ā, ki ngā Ngāti Ruanui anō hoki. Ā, kei te kite, kei te, kei te kite, ehara i te mea ki roto i ahau anake, kei te kite au i roto i ōku whanaunga, i ngā tūhonotanga i waenganui i ngā hapū, Ngāti Tū, Ngāti Hāua, ā, Kei te kite i roto i ngā whakaaro o tātou mā me ngā tikanga hou kua whakahoki mai, kua whakahoki mai. Me tērā mō, kāre i kitea i mua. Nā reira, ehara i te mea he oranga tonutanga mōku noa, engari kua kitea i roto i ngā tāngata katoa ka wheako i tēnei mahi, ka tīni tō ao nā te mea, ko, ko, ko ā mātou tūpuna, ko ā mātou tuakana ēnei, ngā tohorā me ngā parāoa, he tamariki mm. nā Tāne Māhuta, nā Tangaroa, kei te hoki mai ki te ki, ki te ki, ā wairua nei, e oho, he mahi tā mātou. He mahi tā tātou. Ana, ana, tina koe. Uh, nā reira, i te marama o uh, Apereira i tēnei tau, i wakatō mātou o Hāwa, uh, i ngā rākau kauri. Ana, he kōrero, ne, e pā ana ki te parāoa me te kauri. ā, me te, te horonga ki waenganui i, i a rāua. Ana, kei a koe he kōrero e pā ana ki tērā?
Āe. ā, tētahi o aku hoa, te kauri nui i Parata, ko ia te tama, te tama a Papa Hōri. Ā, i taku tūtakitanga tuatahi ki a ia, ki ā, tōku marae, ki Waiokura, Ko tā, tō tāua kōrero, whakawhiti kōrero tuatahi ko tēnei, anahe me mātua mārama, ko tētahi ko, ko te tohorā me te parāoa, ko te rerekētanga o rāua, ko te parāoa ngā momo um, whai niho me ngā kauae, ko ngā tohorā ko ngā momo whai pāhau me ngā kauae, nā reira, ana ki te, koira tāna whakamāramatanga, nā reira, kia kite koe i tētahi wēra, ehara i te tohorā noa iho, ana, ko ngā momo pērā ki ngā sperm whales, he parāoa kē ērā. Um, ana, he momo, yeah, he momo. Kei, kei reira hoki ngā ingoa a uh, Upoko Rehe me wētahi tuku peru, ētahi rerekē, ā, ngā mea iti, engari ko tērā tētahi mātauranga kia mōhio tātou, kia whakanuia ngā tūpuna e tika ana. Engari ko tētahi kōrero o nā Papa Hōri, ā, i ngā rā o mua ko, ā, ko te tohorā he, he momo, Wah, ehara i te mokoweri, engari i hīkoi ki runga i te whenua, i ngā rā e miriona tau ki mua, he tamaiti nā Tāne-māhuta, i runga, i hīkoi whenua, hīkoi ngahere me ērā mea, arā, ko rāua ko te kau, te kauri, he tū, he huanga, he tū, tūngane, wah, ehara i te mea he kiko, engari, ia, he whānau. I tētahi rā, ko tā, Ko tā Tohorā he haere ki te tūhura me te wheako i te moana. Nā te mea he pērā, you know, he pērā anō tātou, ana, i haere atu ia ki te ao o, o Tangaroa, a Hinemoana, ana, wheako i tērā ao, ana, i, i kite ia i te pae, i rongo i te pae, ā, i rongo i te harikoa me te mīharo, nā reira, tau ana i ōna whakaaro kia noho ia ki, ki reira, nā reira, ā, Ka hoki ia ki ki tuawhenua ki tōna tungāne me te kī, ā, me haere mai koe ki te moana noho mai, ā, nā te mea, tērā he mīharo, kei reira te, te nui o ngā āhuatanga kāri i tuawhenua, ā, ana, e hiahia ana au ki te noho ki reira. Ko, ko, ko te whakaaro nui a Te Kauri i mōhio me tū tonu hei pou whenua mō runga mō roto i te ngahere mō Tāne Māhuta. Ana mena e whakaaro ana ki te paerangi me ngā kōrero tuku iho o ngā atua Māori me ō rātou pou whenua, ko Tangaroa i roto i ā rātou pakanga, ko Tāngaroa i pau i te moana, koira tōna tōna marae, koira tōna ao, ko Tāne Māhuta pau ki te whenua, ko te ngahere kūao koira tōna ahurea, ko Tūmātauenga i poua ki waenganui i a rāua. Ana, Ko tū mātou e ngano he atua aroha me te whai rautaki kua waimarie te hunga tangata i tēnei rā i tōna pau. Hoi anō, koirā tā te kauri, He manoho au hei pau mō, mō te ngahere, nā te mea me, i mārama ia ki tērā momo haepāpā, Nā reira, tohorā ka haere atu ki te moana, ā, ana ka whai wāhi ia hei whāngai, hei momo whāngai, hei, hei uri anō, ā, ki tōna, ki te, ki te ao o Tang, Tangaroa, ā, ana mai reira i, i, i tahuri tōna āhua hei momo kauhoe moana. Nā reira, ko tāna i mua i tana haere ki te noho mō ake tonu atu ka kī, Kei te pai koe e noho ana ki tuawhenua engari kei te mārama au a tētahi wā kai te haere mai koe ki te moana, nā reira ka tuku au i tō kiri ki a koe. Ā, ana, ka tuku tōna kiri ki runga i a Kauri, ka haere ki te moana noho ai mō ake. Ā, you know, ka hipa te wā, ka heke ngā atua, ka tae ki te hapū oneone, ka whai ki kō tangata, Ka topea nga rākau, ka whakamahi hei waka, ka haere te kauri ki runga i te moana, ana, koina te wā kua tae anō ia. Ana, ko tērā momo kiri, kei te kitea i roto i ngā mahi pūtaiao, ā, kei te kite he hononga. Tūturu, i waenganui i ngā mea taiao katoa, engari kei te mārama ngā kaipūtaiao o tēnei rā ki ō tātou kōrero tuku iho pono nō ngā mano tau o mua. Ana, koira te kōrero e pā ana ki te kauri me te tohorā.
te kauri me te tohora. Uh, nā reira, i hauhake mātou i ngā, uh, i ngā paraoa, i tau mai ki tātahi. Uh, engari, kāore te mahi i tū ki reira, ne? Kua whai koe i tēnei kaupapa puta no o te rohe nei, o, o te motu nei. Uh, nā reira, um, kia hanga mahi i whai ake mōu I te wā i a te mea kei te mōhio te katoa kua haere koe ki a te tai tokerau ki te awhina tonu i tēnei a ropu a i pēhea tera? Oh, he, he rawe, he, he mīharo, he, he waimarie nōku. Engari, ko ngā mea i, ti, ko ngā ahuatanga i, uh, i, i whakahau i au, ko ngā ahuatanga i roto o Taranaki, Nā reira, ā, ko tētahi, ā, ko, ko ngā momo tikanga i roto i ēnei mahi, ā, pērā ki tā Papa Hōri whakatakoto i te karakia kia tapu ngā āhuatanga o ngā mahi, ko ia anō te mea ka hiki i tērā tapu, ko te māramatanga ki te arohanui o taiao ki a tātou i roto i ngā mahi, koirā ngā, koirā ngā mea i tino whai hiri, oh, i hiri i ōku whakaaro, engari i, kua noho pūmau te ērā āhua uh, ki roto i ahau, ahakoa kua haere au ki wāhi kē ki te mahi ētahi mahi, um, ki te tapahi me ērā mea. Ko, ko ōku whakaaro kei te noho pūmau tonu ki ngā wheako o roto o ōku hapū ki roto Taranaki. Nā te mea, i mua, ehara au i te tangata kōrero. Oh, well, ka mārama pea ōku whānau me ōku hoa ki tēnei. Engari, ehara au i te tangata tū ki te marae, ki te kōrero. Kāre au i te tangata tohetohe, Well, he tangata tohe ki oku whanau me oku huanga, engari e rerekē te tohe. Ko tēnei momo he mana motuhake me te tino rangatiratanga, he mārama ki ō tātou haepāpā ki taiao, ki ngā hapū, te aroha nui o ngā mātua tūpuna. Kāre au i tino mārama ki ērā mea i mua i te taenga mai o ēnei parāoa ki te um, whakamārama i ērā mea. Engari ko tētahi mea ka mau pūmau ki roto i ahau, ko taku tirohanga tuatahi ki te parāoa tuatahi a i kite ahau. Ana ko Manaia tērā. Uh, nā te mea i te wai tae atu au ki tātahi kua, kua nehua kē e toru ngā tūpuna. Uh, ko Tāmare, ko Maraekura, ko Mātangi Reia. Kāre au i kite a, i a karu i a rātou. Ā, nā reira, kāre au i mōhio kei, ka aha pea tēnei wheako, engari, ā, ka puta i kā upoko nui, ka haere ki te taha Māui, ka kite, ka hīkoi, ana, i rongo ahau i tētahi wairua i tērā wā tonu, kāre au i mārama he aha, engari i ahau taku rākau rino, ana i te mau au ki runga nei, ā, ka mārama pea te tangata mau taiaha, kāre au i mārama i taua wā, engari te mau au ki konei, taku rākau rino, ana i te hīkoi au ki runga i ngā toka, ina i rongo au tētahi, tētahi wairua tautoko me tētahi momo ritenga, ana i kite ahau i te, te parāoa tuatahi, ana i rongo au i tētahi, he kareao roto me he rongo tino hōhonu ki tōku ngākau me tōku puku, Ā, me, me tōku katoa, kāre au, kāre au i rongo i mua. Ana i taua wā, i whakaaro au, oh, he tino, he pouri tēnei, he mamae, me ērā momo mea. I, i te, i te whakamiharo au, i te ohorere, engari, ko ērā ētahi mea kāre au i tino, i, kāre au i rongo i mua. Ana, um, i tae ki reira, I whakamārama kē kua hui, kua hui kē ngā whānau ki te tūā. Nā, ko te tūā tētahi tino tikanga o ēnei mahi. Kāre tētahi āhua e tīmata ana ki te mahi tapahi, kāre e pā ki te tohorā, he aha rānei, i mua i te wānanga a te whānau me te tūā. Ana, he āhuatanga tawhito tērā, nā te mea ka Ka whakahau tērā i te tūpuna, i te wairua, te mauri o tērā taonga ki roto i ā mātou kōrero tuku iho me ki tō mātou whānau, ki ō mātou hapū, hei whakanui, hei whakaranga, well, hei whakanui i te rangatira engari e mārama ana kei a ia kē tōna kōrero me ōna ake āhua. Nā reira, kua mahia kē tērā i mua i taku hoki ki Taranaki. Ana, ko Manaia te tūpuna, nā reira, ko te tikanga o ēnei mahi, ka wānanga ngā whānau i mua kē, ka, ka, ka karakiatia te tapu, ka haere ki ngā mahi, ka whakanui a ia, Parāoa me ngā tohorā, ā, tikanga nei, ā, you know, ka, ko ngā kōrero, ko te karanga, ā, engari ko te tūā kua whakaritea i mua. Ka karangahia, Ko wai te ingoa o tēnei tūpuna? Ko Manaia te, te ingoa o tēnei tūpuna. Ko wai tēnei tūpuna? Ko Manaia. Ana, i haka ōku hoa. Ā, ngā whānau o Ngāti Wai. Ko te tikanga o tērā ingoa he hononga ki Ngāti Wai me te tūpuna, Manaia, o rātou, ā, me tō mātou hononga hoki ko te tāone tata ana ko Manaia, ā, me ētahi atu āhuatanga. Nā reira ko tērā wheako katoa i whaka, i tīni tonu i tōku ao mō ake tonu atu i taua wā tonu. Āe, ana, ko ērā wheako ka mau ki ōku mahara i roto i ōku mahi katoa. Nō koira i ngā mea nui, take me tino whakanuia ērā taonga. Umm, yeah, so Ko tērā tētahi āhua, i tīni tōku ao a wheako a Kareaoroto, i rongo ōku wai i te mauri o ēnei taonga, kāre au i mōhio ki tērā āhua i mua. Ā, ana, ka tapahia te karu, ko te tīmatanga ka tapa te karu katau, well, te karu a te taonga hei whakanui i a taiao, hei whakahoki ki a Maru, ki a Tangaroa, ka tango te karu, ka karanga, ka tuku ki te moana, ana ka timata nga mahi tapahi ki runga i nga tupuna. Tera tetahi ahua, e mau pumau ki ahau he kawa atua tera, He momo, he tino, he whakaaro nui ki roto i ēnei āhua, nā te mea kei te ao o ngā tūpuna, o ngā, o ngā atua tūpuna i ngā wā katoa. Ā, ana, ko ngā kawa o tēnei rā, he mea i heke mai i ngā atua, engari i te wā kei te mahi hauhake, kei te ao o ngā atua tātou. Āe. Anā reira he koira i, koira te mea e hīri ana i ōku whakaaro. Um, nā reira, āe, he tini tōku ao. Uh, ko tētahi atu āhua ko, ko te mahi tahi me te tūtaki ki ōku whānau. Uh, kāre au i mōhio ki a rātou. Ko te, ko te māramatanga ki ō pūmanawa. Koira etahi, kua kawe au i era ki wahi ke engari i timata ki roto o Taranaki ana me whakanuia toku maunga titohea ko ko Uenuku, a, i tino marama au ki taiao, ana ko te mea, a, pono ana au ki oku karakia, ana i, you know, i karakia au kia, you know, mo tenei wheako hau e mihi ana, ana ko, ko te rangi he pai rawa atu, whiti mai te ra, tino tau nga hau o te ra, Um, puta mai a Uenuku, um, i, i reira tō tātou maunga i ngā wā katoa, tērā momo aroha i tino mārama. Ana he nui te aroha o tōku whānau ki ahau, he, engari he aroha kei tua atu i no taiao. Ana nā ngā parāoa nō tērā i kawe mai.
Uh, oh, yeah, kei te rongo au i tērā kōrero. Uh, nā reira, i nāi nei, he aha o mahi i nāi nei? oh, well, um, he maha aku mahi i nāi nei. Engari, uh, well, oh, yeah, he mahi, maha aku mahi. Uh, mai tērā wheako, i nuku anō au ki Te Arawa, well i te, i hinga kē tōku pona i mua i tērā wheako nā reira te take i whai wāhi au ki te haere, karekau tōku mahi i taua wā. Engari i hoki mai au ki roto o Te Arawa, ā, Ana, i tētahi rā, i haere au ki Mokoia, ki te motu tapu a Tinirau, ki te aha, tautoko i tōku whenua, tōku moutere, nō konei ahau, a Rangi Te Aorere, nō Ngāti Rangiwewehi, Ngāti Whakaue, a Ngāti Uenukukōpako, wētahi o aku hapū ā-iwi, ana, ko mātou ngā kaitiaki o taua moutere. O nā, nā mātou, kua waimarie tātou, o ko koe hoki tērā, nā te mea, ko, Kāore i te nui o ngā iwi tērā momo mana manaakitanga, o mana whenua, mea, so, me mihi ki ngā āhuatanga i taea ai tērā. He haere atu au ki reira i tētahi rā, kei reira hoki tētahi toka, ko Matua Tonga engari, ā, Ehara i te mea i kawea mai, he mea kua tāreia anō i tētahi āhua. I haere au ki te moutere i tētahi rā te taha o um, Uncle Tony Pickeltich. Ko ia te kaitiaki i taua wā. Ana i pirangi ahau ki te um, tuku aroha ki tō tātou taiao me te āwhina ki te uh, whakatō kawakawa me tapahi pātiti me rā mōmu mea. So, i, i ahau i reira, I tae mai ētahi tohu, ana, he tino, i tuhi au i ēnei i roto i taku tuhinga roa nā reira. Ana, he, ki ōku whakaaro he pai kia kōrero i ngā mea pono nei, nā te mea i whakatau i ōku whakaaro ki te āhua e whai ana. I kite au i te, i ētahi tohu wairua, ā, he ahi me tētahi taimana. I roto i runga i te moutere, engari i roto i te rangi ki te, ki tētahi takiwā o te moutere. Um, ana, i, kāre au i mōhio he aha era, engari i, ro, i mōhio au, he momo, kāre i mātou, engari i rongo au tētahi māramatanga, he mahi tāku, hei tautoko i a taiao, Ā, ana te tikanga i te, i te pokangia tōku pona, i te wiki i whai atu, ā, engari i rongo au i tēnei mea e, e whakaaro nui ana, ā, kaua e pokangia tō pona, me he mahi anō tāu. Nā reira i whakaaro ahau, oh, tērā pea me haere mai au hei kaitiaki mō te moutere, ki te, ki te mahinga pātītī me ērā mea, i wae au ki taku tākuta, Kua i hoki au ki tuawhenua, waea ki taku tākuta, ka kī, Um, kāre au i te poka i tōku pona. Um, he mahi āku. No, okay, tō rātou, ai, kei te, nē, ai, kāre au i mōhio he aha, engari, ai, kāo, he nui aku mahi, kāre au i te whaiwā ki te poka i tōku pona. Ana i te raru kino nei tōku puna. Hoi anō, koira tērā, tērā kaupapa. Ana ko te hononga, te wiki whai atu, i whakarite māua ko Hāpai Te Rangi, Eparaima Makowhare mā Hihi Cameron, ko ia taku tamaiti, taku mōtoi kahotea. I whakarite māua kia hoki ki Taranaki mō tētahi wiki hararei, nā te mea i āhua roa kāore māua i reira. I taraiwa māu a ki Taranaki, ā, ana pono mārika i, i tae atu e rua ngā tohora ki Te Roroa i, i taua wā. I rongo, i te ora tonu rāua ki runga o, ā, Ripiro ko Bailey's Beach. Ana, you know, ehara i te mea he tangata mahi au i roto i tērā ao engari i te whakaaro au mō aua taonga. I taraiwa mā ōku hāpai ki Taranaki, ka tau ki te te kāinga o ōku mātua, ā, ana i i te rongo au i tētahi āhua, nā reira, ā, ana i i i pai te hoki ki te whenua, i te takoto au ki tōku moenga ana i kite au i tētahi maru, ā, Anei te whakaaro ahau mo Whina Kupa, he, koira te momo ahua o te maru, um, he kui, oh, he, i whakaaro au he kuia, engari he, he wahine e mau i tētahi uh, poraka uhi tōna māhunga. Uh, ana, ai, i whakaaro, oh, he aha tēnei ahua, engari haere au ki te moe. Ana, ka oho au i te ata, ana, i waia mai a Papa Hori. Ka kī ia, Oh, āe, haere mai, nā te mea i tuku au i tētahi um, pātuhi ki, ki a ia. Mehemea e hiahia ana, ka haere mai au ki te tautoko me te whakahoki i te aroha o te maunga ki a koutou, nā te mea i mauria mai rātou i tērā tikanga me ngā kawa ki tō tātou maunga, ki ō tātou hapū, Ana, kua ora mātou i tērā. Ana, i wātea au, nā reira, i taea au te haere. Nā reira, ka moe, ka oho, ka waea mai a Papahori, ka kuhu māua ko Hāpai ki te waka, ka hoki ki Te Arawa, ka whakataka i a ia, kāre ia i te haere mai ki te roroa. Ana, ka haere au ki te roroa. Ana mai reira, ā, anō he whanaketanga. Engari ko te rā i tīmata ngā mahi tapahi i ērā tohora, ko te rā te tikanga i te tapahi, i te pokangia tōku pona. Ā, nā reira he tino hononga. Ā, ana ka pono au ki ērā tohu, ka tino pono au ki tērā āhua. Engari, ana i taua wā he tino hau rawa. Ā, e toru tau i mua i tēnei rā, engari, ā, Kua waea haere au ki tērā āhua o ā tātou mātua tūpuna ki te pono ki Ōrongo, ana, āe. Nā reira, mai i tērā wā, ana, ko tēnei tētahi kōrero a Papa Hōri mā, ko ngā tohorā, ko ngā kauwae runga, ko ngā parāoa te kauwae raro, ana, mēnā e whakaaro ki te kawa atua me ngā mātauranga tuku iho, ā, Ko te kauae raro tētahi āhua, ko te kauae runga tētahi āhua kē atu. Ana, i te taenga atu ki Ripirō, ki Te Roroa, oh, kātahi ngā āhuatanga anō. Um, yeah, so i roto i tērā, uh, i mārama hau ki ngā karakia uh, o tātou mātua tūpuna i tino um, i tīmata ōku whakaaro ki te rapu me te he aha te kupu mō navigate, oh, whakatere, i, whaka, i, te, i tētahi ao kē ahau i taua me, te, me ngā momo wheako um, i whai wāhi ai tātou ki tēnei momo ao. Engari ko ētahi o ngā mea, uh, ko Ko te rongo i ngā pa, i ngā orooro o ngā waiata tawhito ki, ki roto mm. ki ngā paripari. Yeah, ki ngā paripari i a mātou e, e mihi ana ki ngā taonga nei, a, ko, ko ngā momo āhuatanga o, o, o te rā e tō ana, me Uh, yeah. Anyway, i, ko te marama i te wā i te mahi mātou, ko ngā marama kiki, ana ko ngā, e ki ana ko ngā king tides. Ana, te nuinga o te wā e ai ki te tangata o te hau kāinga, um, ka pā, ka papaki ēnei tainui ki ngā pari, ana i te moe noa mātou ki runga i tātahi. Ko tā mātou he, i tō tātou hoa ko Buck Buchanan Cullen me tōna whānau, he tino toki ki ēnei mahi. Ko ia tētahi o ā mātou rangatira. Whakatū ia i ngā momo rākau bamboo, me tētahi tāpora Ā, ka moe mātou ki runga i te one, ā, i reira ētahi moenga pea o ētahi papanga, ā, ana ki reira noa mātou moe ai, mahi ai mō te roanga o te wā, kāre e hīrere, kāre e kaukau, ā, well, mēnā e whai, wēnā e waimarie, engari ki roto noa i te moana, ā, ana i te haere mai a, a Tai, um, timu, oh, taipari, i te haere mai a taipari, um, nā reira, i, i reira tētahi taraka um, kari, mihini kari, ana i whakatū i ētahi um, tahataha nui ki a haumaru to tātou wāhi moe, taha ki ngā pari, ana um, he pērā ki ngā pukepuke. So i, i, i, i mohi o rātou ka aha ana, i whakatū i ēnei pukepuke. Um, ana ka, You know, e kare, ehara i te mea i mataku, kare i wehi, engari i te whakaaro, hika, kei, kei te aha, you know, he wheako tino hou tenei, ka haere mai a Tangaroa ki a, you know, um, ana, ko tera wa, he tino, he miharo. Kare i tino nui a matou rama, na reira e po katoa, um, papaki kau ana ngā tae ki runga o ngā tahataha rā. Ana, ko tētahi wāhanga noa, i tūhera ana te mea me whai wāhi ngā waka ki te kuhu. Nā reira i haere atu mātou me te hō me ngā, me te whakapai mā te ringa, me te, he aha te kupu, ia, me ngā hō kia hau atu i te taha. Ana, i Ka te rama i mua, a, i muri i au, tētahi o rātou rama. Ha? Te tata? Tata. A, wai, i ka te rama i muri au, i ahau e mahi ana ka titiro ki te papa ana ka kite au i taua maru i kite au i te wā, a, i taranaki au. Ehara ko Whina, engari ko au, i ahau tētahi hoti, ana ko te maru kē, ko, ko tērā, he rite mēnā he kuia me he tokotoko, engari ko au me taku, um, ia, or, or a shovel. so, you know, koirā ngā mea i tino, i tīmata ai, mai te tīmatanga, i mārāma au, oh, he āhua kei te haere, um, you know, me ū. Engari, kāre i tino mārāma ki ngā mea katoa. Nā reira, mai ērā wheako, um, i haere mai, i I, anō, i taua tau tonu, ko te 2018, i tae mai te karanga, ā, ki Ngāti Kahu, ki roto o Tokerau, ā, i reira tētahi parāoa anō, ā, ana, ko tērā wheako, ā, he maha ngā wheako i waenganui, engari, ko tērā wheako, ā, ia, he wheako i tua anō. Nā reira, he parāoa nui rawa atu tēnei, Kāore i kitea e te hau kāinga i tērā momo i mua. Nā reira, i reira tētahi koroua 80 tau, ana i kī ia, kāore anō au i kite tēnei āhua ki konei. Nā reira, tērā te momo, ki tōku whakaaro he karanga taiao, i taua tau tonu, ā, ana i tērā wā i tūtaki au ki a Papa Hekenuku mai, ngā iwi Poihipi o Busby, rei haere mai ia ki Tātahi nāna te te tūpuna te taonga rā i karakia. Ana, ko tērā wheako he wheako anō i tino i whakahoki anō, ko tētahi mea i roto i ahau me tōku whatumanawa Kua tūhono au ki ohu whakapapa? Nō Ngāti Kahu, nō Te Whānau Moana me Te Rorohuri au, tōku toto, e oku hōiwi tōku whakapapa engari kāre au i tupu ki reira, kāre au i i noho ki reira, i mō, kāre au i mōhio. Ana i te taenga mai o tērā tūpuna, he mahi anō engari he, he wheako kē atu nā tēnā ko ōku whānau, ko tōku whenua tērā. Ā, me rite ki Taranaki, Ā, e, engari, i rongo ai ōku, ōku mātua tūpuna, ā, i kitea ōku whenua mō te wā tuatahi, pono rawa, ā, me te rongo i te tae kipakipa o tōku moana, koe rā ētahi mea i tino tīni i tōku ao. Ā, ia, ia, kāri tū atu, nā reira, ērā wheako katoa, ku, i, i, i, i, i whakaora i ahau. Nā reira, mai tērā, ā, i, i hoki, i, i te noho au ki Te Arawa, ana, i, i te rapu au, i te tirotiro au me te whakaaro ka pēhea taku tuku aroha ki Te Arawa. Nā te, well, ki oku iwi katoa, engari i tupu au ki Te Arawa, um, Nā, i hoki au ki, ki Taranaki, i, wha, i ora anō au um, ki tētahi āhua. Uh, ana, ki roto i a mātou mahi, kua tuku aroha ki, ki ngā iwi, ana, kua nui te aroha i hoki mai. Nā reira, i taku hokinga mai ki Te Arawa, ko taku hiahia ki a whakamahia tērā aroha me ngā wheako ki te tuku ano i te tai āhua ki oku whakapapa. Um, nā reira, te, te take o aku mahi tēnei rā, uh, engari, ko te mea i taua wā, i, i whakaaro au mō, mō te rangatahi. Um, me, me ngā momo wheako, mena i, mena i reira tērā wheako mō mātou, i te wae tamariki ana, o he aha rānei, uh, ki tōku whakaaro e pono ana au ka, Ka ora pai ake, or ka, ka whakaaro nui ki taiao, me tera ahua, na reira, um, ko tetahi o aku mahi tenei ra, ko te kawe i tetahi kaupapa ko Te Arawa Taiohi Toa, uh, ko matou tetahi ropu rangatahi o Te Arawa, uh, me etahi pukenga o Te Arawa, etahi, ko nga kaumatua ki nga whanau, uh, ana he kaupapa taiohi, uh, he kaupapa taiao mo taia, mo taiohi, Ana, kua whera atu tērā ki tētahi kaupapa taiao mō ngā hapū, mō ngā roto, mō ngā whenua, ā, māna ko tērā tētahi o aku tino arohanui. Ā, ko tētahi atu mahi i whāia e au ko taku tohu paerua. Kāre au i te tino hiahia, kāre au i whakaaro kia tuhia ngā mahi, i whakaaro au kia Mahia ngā mahi. Tērā te take i tīmata te kaupapa me te aroha nui me te āwhina nui o te maha o ngā tāngata o konei. Ngā kaumātua, ngā koeke o Te Arawa, ā, ōku hoa me ētahi tino rangatira. Ko, āe. Nā reira i mutu taku tohu paerua, ana ko te aronga o tērā, Um, ko te hiki wairua me te hiki mauri i roto i ngā mahi tūpuna hei oranga tonutanga. Ana, ko, ta, ko te mahi tūpuna i, i arohia e au, ko te hauhake tohorā me ngā parāoa. Um, I ea tērā, hoi anō i tae mai ētahi parāoa ki roto o Pauto i tau nei, um, i haere atu mātou ki Waikaretu, ana i te uri um, Nā uri ahau ana, he whakapapa, he hononga whakapapa anō ōku ki reira, engari ko tērā whea ko, oh, he pikinga piki aorangi kē atu. Ana, i mārama tonu ahau, kāre au i te, ana i mōhio au i tēnei, ehara au i te mātanga hauhake rāua me ngā tohorā. Um, ahakoa i whai au tētahi tohu, kei au tētahi tohu paurua e hāngai ana ki te mahi, ko tāku ko te rautaki oranga tonutanga. Um, tōku pono ko ngā mahi tūpuna katoa, mm. koira tō Engari, te taenga mai o ērā parāoa, oh, i whakaiti rawa, Nā te mea i mārama ahau ko te nui o aku mahi, te nuinga o te wā, ā, i whai, ko au te tangata, ā, he aha te kupu, um, wāwahi i te upoko, kari i te, ko au te tangata ka whakawehe i te upoko mai i te tuara. Mm. E, ko au te tangata ki runga i te tōra, te prāwa rānei, e wāwāhi ana mō ngā tāngata i raro kia kūmea, koira te, ehara i tērā taku tūranga, engari koira ngā mahi i whāia ai. I, to, i te roroa, ka kī noa ngā, ngā kau, te karaua me ngā rangatira, oh, you know, ara, you know, ma, mahia te mahi, um, Ana, ko te rongo pūmanawa atu anō iho me ngā tūpuna i waea noa ki te mahi me te whakamahi toki. Oh, ki a mātou ko te toki, ko te naihi me ā mātou taputapu. Um, yeah, ka tae ki Pouto, uh, ana he, he, he, he āhuatanga anō, he whanaketanga anō, mm. he tūtanga whakaaturanga ki taiao kē atu, ana i mārama tonu au hika, ka he nui ngā mea kāre, kāre anō au i ako. Engari ko te painga um, o tērā wheako, i te mutunga, um, ia, i whaka, kei te whakaaro au, oh, kua waea pea au ināianei ki te Tautoko i ōku whānau ki roto o Te Arawa, ki hea rānei, mēnā i hiahia ana tātou te kawe i tērā, tērā momo kawa me tērā tikanga, me te whakahau, me te whakarauora. Ko tētahi āhua, e toru ngā, ā, e toru ngā taonga i tae ki reira, ko Manaaki, ā, tia tētahi, ko Tūreirei tētahi atu, ana ko Moana-a-Riki tētahi. Ko rā, tērā te tokotoru i reira, Ana, i wehe o mātou rōpū ki te mahi ki parāoa rerekē, ana, i tīmata au ki Tūreirei. I ako au i ērā mea e toru, he rongo kē, he rongo rerekē ā rātou, ahakoa he parāoa katoa rātou, he mauri rerekē, he whatu rerekē, he akoranga He momo mātautanga i tae, nā te mea, you know, i te tīmatanga o, you know, he wheako hou, he māramatanga, o, he mōhiotanga, engari ko ērā he i mātau ki ētahi āhua. Ana, i tae mātau ki te parāoa mutunga, ana, i, i te, i, i runga au i te puku, i, i muri i te ūpoko o Moana Ariki, i, i runga i te puku, ana, i tahuri, tahuri taku pona. Tēnei pona tonu, ka, ehara i te mea tahuri i puta oku kōiwi, ā, i māra i nei mōhio te hunga katoa e mahi ana, ana kāre au i tāia te hīkoi.
Ai, yeah.
Yeah. Um, nā reira, nā reira au i tuku i te taonga, Ana, āe, i āhua āwangawanga au mō tētahi wā nā te mea ka, i whakaaro au hika, te nuinga o te wā ka nuku tōku, tōku puna ki te kī o ēnei, he momo whakamaumaharatanga wairua, engari i tērā wā kāre au i taea te hīkoi. Ana, me noho ahau, nā reira i haere atu au, i noho noa, ana, i, i whai wāhi au ki te kite i te whanaketanga o ētahi atu i roto i ngā mahi, I kite au i te tino ū o ngā whānau, te tino, te harikoa, te ohorere, ā, te whanaketanga o ētahi atu ki ngā mahi. Ā, anā, he mea hou tērā, nā te mea te nuinga o te wā kei te, kei e ū noa ana au ki ngā mahi, kāre e tino kite haere i ngā āhuatanga. Nā reira, āe, he pai rawa atu tērā i reira i ngā whānau o Ngāti Whātua, ana, he wheako hou mō rātou. Ana, koirā te painga o ēnei taonga, kei te hoki mai rātou ki te whakaoho i a tātou te tangata whenua. I te noho au, ka tae mai tētahi, tētahi kuia nō Ngāti Whātua, ka noho ki tōku taha, ana, ka kī, you know, ka kōrero tahi māua, Ana, ka tae mai tētahi whakaaro ki au mō te raru o tōku pona, ā, ana, pono mārika, ka nuku ōku kōiwi ki te wāhi tika, ā, i rongo au, ana, ka tū au, ana, i, i, i pae noa au ki te hīkoi, i, ā, ana, ko te, i roto i ōku whakaaro i au e noho ana, me tae au ki te moana, you know, kei te, tērā ka ngaoki pea au ki te moana. Koira oku whakaaro, kāre au e taea te hikoi. Engari i te nohonga o tērā kuia ki tōku taha, ā, ko ia te mea i karanga i taua taonga, um, i tū ahau, ana, i, i haere ahau ki, a, kei te rapu au i tana ingoa. Kāre au i tino mōhio ki a ia. Ae, ko tōna ingoa ko Huia, ko Huia Pihema. Ana, i hikoi au ki te moana, i whai wāhi ki te noho tahi ki te karakia, inā i rongo i te korowae o o Tangaroa ana i pai noa iho, i pai noa iho au. Engari, te, um, ko tētahi atu rongo wairua, ana e pai noa iho ki te kōrero a te mea kura, te mea ono, um, i, i rongo au e hoki ano au ki te arawa. Uh, ana kāre au, kāre tōku pona i pai rawa ki a mahi tonu, engari i tai au te hīkoi. Nā reira, ka hoki au ki, ki ngā mahi, engari kāre au i, i uru ano ki, ki te hauhake, Ana, i hīkoi noa au i te roanga o te one me te kite i ngā āhuatanga o ā tātou whānau e ū ana ki tēnei ao. Ana, i te mutunga a mātou mahi, ko tēnei tētahi āhua o taiao me tōna whakaaronui mārama. Ka mutu ngā mahi, ka nuku i te taonga ki runga i te wāhi ka nehua ia, ana ka tau te karakia, ka, ka hoki mai a Tanga. Nā reira, kei waho rānō a Tangaroa e pari ana, āe, ā, ti, e timu ana. Ka mutu ngā mahi, kei te mōhio te moana, Kua tau ngā mahi, ka tere mai ia. Ana koira, ehara i te, you know, koira te āhua, ana mena ka au, ka au koe ki ēnei mahi, ka mārama ki tērā ao tūturu, kei te mōhio noa ia, ana, koira tō tātou hononga ki taiao, ka mōhio a taiao ki a tātou, ko tērā tō tātou, te take me noho tātou hei kaitiaki ki tō tātou taiao. Oh, i te āhua tū koe. Um, nā reira, nā reira ka mutu i reira, koira te rā whakamutunga i au. Ah. Kāre au i te hoki ngā mahi. Um, yeah, i hoki ki te marae. Um, i,
Haere, uh, haere tonu. Oh, manoa.
Um, well, so, ka kōrero tahi māua ko te tohunga, oh, Papa Hori Parata, ana ko tāna, ai nei, ki au ki aia, oh, me hoki au ki Te Arawa, ta kupona me, me, me te hai papa, ana pono marika, i te haere mai te ahurei o Te Arawa, ana i te tino hiahia au ki te whakanui i ōku tūpuna, uh, me te tū ki ki Ngāti Pikiao. Anei mōhio au ko te, ehara ko tēnei te take engari i mārama au ko te prakiti whakamutunga ko te rā whai mai. Nā reira, anei i whakaaro kē au, oh kāre au mō te tae atu. Engari ka pātuhi au ki a Te Tai Pakāmeta, he rangatira ki roto Ngāti Te Rangiunuora, oh Ngāti Pikiao whānui Ana, ka kī ai, oi, kei te hoki mai au, ka whai wāhi au, ana, ko tāna, oh, you know, um, get here when you get here, oh, kare au ka, e maumahara tōna kōrero, engari, um, ko te rā horo i tērā, ka kōrero ki te, te tohunga ka kīia, I, you know, um, do what you, what you have to do, do what you gotta do, and ka kuhu ki taku waka, ka tere ki Te Arawa, ka tae ki reira te pō, Ka aho a Te Ata, ka haere ki te marae, ki, um, ka haere ki Tapuwaeharuru, kei reira te parakitihi mutunga kia ū ki, ki te rōpū o Ngāti Pikiao. Um, ai, ana i reira ahau, ana i whakaaro nui au ki tērā wheako katoa, me ngā āhuatanga katoa o a tātou mātua tūpuna, ehara i te mea e wehewehe ana ngā wheako, E pono ana au ahakoa tō wheako i te oranga me ōku me ōku kōwhiringa me tōku noho ki ao ako matua kore i tino mārama au you know koira tō hīkoitanga Ane pērā ngā wheako katoa hei whanake hei ako mō te tangata ahakoa ko wai yeah nā nā reira ko tērā tērā engari ko aku mahi ināianei kei te whai au i taku tohu kairangi Ko te kaupapa tonu ko te oranga tonutanga, ā, engari ko tāku ko, ko te um, How does navigating Māori cultivation systems aligned with maramataka uh, inform resilient climate change strategy for Aotearoa? Nā te mea, uh, nā ēnei prāwa, ngā, ngā prāwa tuatahi me ngā mea katoa kua haere mai, i tino mārama ahau ki ngā akoranga i te whāngai kē ōku whānau ki ahau, Ā, nā reira mai taku whānautanga. Ehara i te mea ko ngā parāoa anō e hoa, engari ko rātou ngā mea i, i, you know, i kiriki i tētahi mea. Ana, i mārama au ki ngā akoranga katoa o tōku whakatipuranga ki roto o te koanga me te Kura Kaupapa Māori Aho Matua, ā, me ngā wheako hoki ki ao kē. E waimarie katoa au ki ngā wheako. Nā reira, ko taku aronga i tēnei wā, ko te mahi tūpuna e whaia ko te kakatō me te hauhake kūmara ko te mahi māra, māra kai. Ā, nā te mea, ehara i te mea ka mahi ngā tāngata katoa i te hauhake, ana he pai te whāngai ērā kōrero hei oranga mō te tangata, engari ki te kore koe e wheako rawa, tērā pea kāre i tino mārama, engari ko te whakatō kākano, pērā ki ngā kupu a Tītokowaru, he kākano au i Ruiama i Rangiātea e kore au e ngaro, koira te aronga o tōku tuhinga, ā, me ngā momo āhuatanga o te pakanga o ngā rā o mua, ā, me ngā tino hononga whanaungatanga me te manaakitanga i waenganui i a tātou, me te mahinga kai i ōku iwi ki Ngāruaīnerangi, pērā hoki ki Parihaka i ngā wā o ngā mātua tūpuna e tāmi ana, ko te kai te Āhuatanga e tino kitea tētahi āhua kaitiakitanga, he manaakitanga, he mahi rangatira āe engari, ā, he oranga tonutanga i roto i te mahi. Nā reira, āe, koira taku aronga i tēnei wā, nā te mea, ka taea te, ā, whāngai te tangata ki, pērā ki ngā kupu a Apirana, tā Apirana, ā, mā te mātauranga, ka ora te tangata, ehara i te mea mā te kai i te kai. Engari i roto i ngā mahi māra kai, ka ako i te mātauranga me te whakatupu kākano anaka kai i ngā kai mō te puku.
Whūwii! Oh, well, poho kereru mātou i a koe, babe, me ō mahi nui, me ō pūkenga nui, ā, e puawai tonu ana ki roto i a koe. Ā, nā reira e mihi ana ki koe hoki mō te whai wā ki te noho tahi ki au, ā, me te whakapāho atu i ō kōrero ki te marea e whakarongo mai ana. Ā, nā reira, ko mātou tēnei o Te Korimako o Taranaki hoki e mihi kau atu ki koe, otirā ki koutou rā e whakarongo mai ana, ā, ko te tūmanako kua mau i a koutou tētahi kākano Ana, ka wakatō taua kākano ki roto i a koe hoki, ā, nā, ka tatari tonu mātou ā, mō ō to, tuingaroa, babe, ā, kāore e kore ka toha koe ā, i aua tuhinga ā, ki te katoa e whakarongo mai nei i tēnei wā. ā, nā reira, e mihi ana, babe. Ehara i te mea kei te mihi au ki ahau anō, engari ā, kua Ā, kua mātaki au i tēnei wahine e mai i tōna wānautanga mai ki tēnei rā tonu, ana ai. Kei, kei te poho kereru katoa ahau i a koe me ō mahi nui. Ā, nā reira e te wānau e whakarongo mai nei, ā, e mihi ana ki koutou katoa, ā, nā reira, kua tae ki te mutunga o tēnei o ngā uiui, ā, nā reira e te whānau, hei konei, hei konā, tūrou, Hawaiki!
Hawaiki.
Arohanui,